Hemmäňize il-gün içerigiňiz, dost-ýaryňyz, kowum-hyşyňyz, ene-ataňyz, ogul-gyzyňyz dünýe we ahyr saadet, gönenmek, ýüze aklyk bersin inşaallah. Hudaý Taala ýurdumyzy parahat, Watanymyz emniýet, agzybirçilik, arameş we asaýeşde, bol nygmatda, bereketde saklasyn inşaallah. Beýik päk Allah Tagalaň köklemegi bilen geçen hepdelere çelin Pygambarymyzyň mübärek ýaşy elli ikilenji ýaşa ýetipdi. Oňam Medine-i Münewwereden deslap alty däne jowan oglan, Alty jygydy bileje Pygambarymyzyň mübärek huzurynda musulman bolup, mu'min bolup, Pygambarymyzyň sahabasy bolup, alty jowan oglan bolup Medine-i Münewwerege gitdiler. Oham inniki ýyly. Pygambarymyzyň mübärek ýaşy elli ikilenji ýaşa ýetende on iki nefer bolup geldiler. Medine-i Münewwerede-de Kän pygambarymyzyň her öýde gürrüňi bolup galypdyr. Indiki ýyl gelenlerinde on iki nefer bolup gelipdirle, oham pygambarymyzda olara beýet edipdir, gol alypdyr, wade edişipdirle. Geçen hepde geçen gürrüň indi şula. Pygambarymyz näme wade etdi, şo gürrüň bilen-de tamam edipdik. Olara aýtdy, Mu'min musulman bolduňyz, indiden beýläk Beýik Allah Tagalak şerik getirmeli däl, zyna edmeli däl, ogurlyk etmeli däl, töhmet biri-biriniň etmedik işini ýapmaly däl, Öwlat ogul-gyzy öldürmeli däl we din buýrugynda Resulullah sallallahu aleýhi we sellemiň-de buýrugyndan çykmaly däl diýip-de, ola-da bolýa baş üstüne diýip, beýet edip, gol berip, wädeleşipdirler. Indi şoň bir gysgajyk aňyrsy bir dört-bäş dagygada bir dersini aýdaýly, inşaallahum gürrüň yzyny alyp gideris. Eý, imanly doganlar! Eý, mu'min musulman doganlar! Görnüp duran dersçi. Pygamberimiz indi Medine-i Munewwereden gelip, on iki nefer musulman bolanda, iman kelimesini aýtdyňyz, indi boldy şuňa gaýym duruň diýip şolary ýola saldymy ýa-da başga zatlarda beýat aldymy? Başga zatlarda boýunlaryna dakdymy? Dakdy. Näme diýdi? Ýaňy geçdi. Geçen hepdede geçdi. Imana girdiňizmi? Hawa. Indiden beýläk ogurlyk etmeli däl, zyna etmeli däl, öwlat öldürmeli däl, töhmet ýapmaly däl, pygambyryň diýeninden çykmaly däl diýip aýtdy. Ýöne, O men-de bilýän Hudaýyň hakdygyny, men-de bilýän pygamberiň hakdygyny diýip-de galamaly däl diýdigi. Ýogsa, eý, imanly doganlar, şu gezip ýören kafir bar-a, kafir-ha, şo-da bilýär Hudaýyň hakdygyny, şo-da bilýär Resulullahyň hakdygyny. Haýsy bir kafir bilmänligi şu mahalla çenli Kuranyň azamatyndan habarsyz galypdyr. Haýsy bir kafir şu mahalla çenli akly çatmajak Beýik Allaň hakdygyna, haýsy bir kellesinde şugury-fehmi ba adam bilmejek Resulullaň hak pygambardygyny. Hemmesi bilýä hakdygyny, emme, şolaň hökmüniň etegine biz girmeýäs diýäle, şuň adyna kafir diýäle. Alla şuň adyna kafir diýýär. Hökmüniň etegine girmeýäs, Hudaýyň hakymdygyny kabul etmeýäs diýen adama kafir diýilýär. Resulullah sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Siz imana girdiňizdämi, indiden beýläk Hudaýyň hakymdygyny boýun alyň diýipdir. Ýagşyja bilmeli gürrüňimiz. Indem beýläk heleý ýerkek gatyşmaly däl diýipdir. Näme diýip, şon Hudaý Hakim we Beýik Alla edimäň, edimäň diýip, ýaradan Kadyr Alla aýtýar diýip boýunlaryna dakypdyr. Imana girdiňizmi diýýakana bolýa Alla ýaryňyz diýmändir. Boýunlaryna bir topar bir etmeli däl işleri Hudaý aýtýar diýip boýunlaryna dakypdyr. Ellerinden tutup, Indiden beýläk edmeli däl-ha şu işleri diýipdir. Olar-da baş üstüne diýipdirler. Bolýar, ýa Resulallah, etmeris diýipdirler. Ýaňky zatlar, haram işleri. Eý imanly doganlar! Heleý erkek gatyşmak ýanak bir haram zat-da. Men wada etdim dört-bäş dagdan geçirjekkä şu ders almaly zady. Il-günümiziň içinde näme diýip biz utanmaly, Hudaý meni şu zatdan gaýtardy diýmegi? Birniçe ýaşaýyşla bar il-günümiziň içinde, meselem, näçe hanabada biter-de garyndaşla, biri-biriniň arasynda üýşende, şol namaz okyýan ediplisag-da, şolaň içinde namazyny dogry okyp bilenag, ýa iman, ýa hatda Hudaý diýip şiňkepläp bilenag-da, Hudaýdan kepleýär bide diýdirmejek bolup. Aýa imanmy, Aýşe? Alladan kepläp bilenok. Näme şu Alladan keplese, gapdalyndan derrew gürrüň biraz, ezýet biraz aýdylar, Ho, sen-de ahun bolduň, molla bolduňmy diýiler diýip, Rabbym Alladan kepläp bilenok. Ýok, bolmady. Rabbym Allahdan keplenmejek bolsa, bu gaty bir hyjalata düşürjek gürrüňdir. Bil, men imandan aýrar-a diýip biljekkä bu gürrüň. Ýöne. Bu görnüp duran bir imanyň kabul edýän zady-a däl. Rabbym Allah diýmek dagy bir özi bir izzet dämi? Özi bir serbulendi dämi? Özi bir iftihar dämi? Rabbym palany dä-ha? Rabbym dünýe dä-ha? Rabbym bir özümiz ýaly adam dä-ha? Rabbym Allah diýmek, ylmynda kämil, azamatynda kämil, gudratynda kämil, rahmatynda kämil, adynda kämil, zatynda kämil, syfatynda kämil bolan beýik Allah meň Rabbym diýmek-hä! Şo haram işi etmejek bolanda, Hudaýym şuny menden nehy etdi diýmäge birtoparlar çekinýär. Belki tamam yftihar bilen ýaňky pygambarymyz boýunlaryna dakypdyr, Imanyň içine girdiňizdämi? Indi şu heleýerkek gatyşmak ýa şu haramzatla boljak bolsa, Ýok, men imanyň içinde, Rabbym Allah bir zatdan meni gaýtardy diýip-de durmalydyr. Ahun aýtdy, molla aýtdy, bu gürrüňlerden çykaýlyň kenara. Rabbym Allah aýtdy bu gürrüňi. Hudaýym men musulman edme diýýär diýmeli. Ine, Resulullah sallallahu aleýhi wesellem on iki nefer Medineden musulman bolanlaryna boýunlaryna imany dakdy. Wa bagda an tammatil baý'a gol berişip, on iki nefer mu'min musulman bolup, bolýa, ýa Resulallah, bi haram işler indi biz etmeris diýip Medinä ugramakçy bolanlarynda, Heý, göre gör, gowy gürrüň bar, galjutdan gulak asyň. Pygambarymyz bile bilen bir sahabalarynyň birini iberipdir. Ewwelin sefire islam, ewwelin sefire islam. Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem özüniň sefiri edip, özüniň namaýendesi edip, bar sen, medineliliň arasynda Musulmanlara namaz öwret, musulmanlara Kuran öwret, musulmanlara ylm öwret, ylmy dini öwret diýip, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem otuz bäş ýaşyndaky jöwan sahabasy hezreti Musap, hezreti Musap razyýallahu anh, Eý Musap, şu on iki däne medineli musulmanlar bilen sen-de ugramakçy bol Medinä gaşyn diýipdir. Hudaýyň razyçylygy üçin, Resulullahyň hoşlugy üçin öz il-gününe äpberip, häzir näme habar bardygy belli däl Medinede, baryp Mekgeden dört ýüz kilometr fasylesi bar. O şäher ol oba dälha. Dört ýüz kilometr fasyleden, o-da Resulullahyň ýaşap beren şäherine äpberip gitmeli. Otuz bäş ýaşyndaky jowan sahaba Hezreti Musap razyýallahu anh, Inşalla işde biremejik Hezreti Musapdan gürrüň hökmän edmeli bolarys. On iki nefer musulman boldy Medine-i Munewwereden, Resulullah sallallahu aleýhi we sellem otuz bäş ýaşyndaky jowan sahaba Hezreti Musaby-da bile bilen bile iberýär. Bula on üç nefer, on ikisi medineli, biri-de hezreti Musap, Mekkeýi Mükerremeli, Resulullah janyň ak sahabasy barýarlar Medineýi Münewwerege. Bu gürrüň Medineýi Münewwerede ýaýraýar. Her kim bulaň ýanyna gelip üýşüberýär. Hezreti Musap kimiň öýünde bolýar? Ol alty däne jowan oglanma, şoň biriniň öýünde bolýar. Kim? Hezreti Esad. Oham şoň öýünde boluberýä, Medinede bu gürrüň şaw-şaw, şaw-şaw, täze Muhammet pygambar diýen çykypdyr, indi bir toparlar şo dine çagyrýa diýip-de gürrüňler bolupdyr. Medine-i Munewwerede iki däne taýfa bar, Ews, Hazreç geçen hepde geçdi, ondan bölek tike-tike gabylalar barmyş. Oham iki däne. Obaň adamsy kefini gulak asýan iki adam, iki ýaşuly, iki ryş sefit näme diýipdir, bizden habarsyz bi on iki nefer bir myhman ne getiripdirle özleri bilen, beýtdirip Medinede şaw-şaw salyp otyla, elinde bir naýza alyp, biri özüm bir ugraýyn göreýin näme habar diýipdir. Oňam bilaň biri iki ýaşulyň biri şolara gaşyn ugraberipdir. Hezreti Musap oturanmyş hezreti Esadyň öýünde. Oňam aýdypdyr, şi gelýän obaň ýaşulylarynyň biri diýipdir, Medinäň ýaşulylarynyň biri. Bolýa diýipdir. Gelip bir kesime gulak assa bolýa şo diýipdir, hezreti Musap şeý diýipdir. Ol aňyrdan gelip elinde naýzasy bilen, Näme siz gürrüň tapypbäňiz? diýipdir. Öten ata-babalarymyzy degip, täze din döredipbäňiz, näme gürrüňle bula? diýipdir. Onam hezreti Musap, otuz bäş ýaşyndaky Resulullah janyň sahabasy, Pygambarymyzyň edebi bilen edeplenen, Pygambaryň ahlagy bilen ahlaklanan, ol aýdypdyr, Ewe tejlis fetesma, bir oturjakmy, men birniçe kepler aýdyn, gulak asjakmy? diýipdir. Eger halasaň, kabul edersiň. Halamasaň, ýokuş görseň-de, şo ýokuş görýän ýeriňi aýt, bolýa, bizde kabul diýipdir. Ýerisini ýokuş görjek bolsaň, aýdaga men gürrüň başlaýyn diýipdir. Oňam ol aýdypdyr, Boljak diýipdir, ensafly kep aýtdyň diýipdir. Hany gürrüň bolsa aýt göreýin diýipdir Medinäň ýaşulsynyň biri. Onda ol Yslamdan, Pygambarymyzdan bireme gürrüň berip, o hem Allah Tagalaň Kelamyny, Kurany Kerimden okypdyr. Okyberip bir ýerde durupdyr. Edil Pygambarymyzyň dine çagyryşy-ha. Medinede gürrüň haşy. Mus'ab diýen sahaba-ha Medinäň ýaşulusy bilen gürrüň edüweti.

Ogam kepläpdir ýaşuly, Eý, nagat okaýan zadyň ýokumly diýipdir. Eý, nagat gowy zat bi diýipdir. Men girjek bi dine diýipdir. Eline naýza alyp gaharda bolup gelýän adamy gör. Allaň kelamyny eşdende erip insapa gelşini gör. Hop bi imanly dine girjek bolsaň näme etmeli diýipdir. Onda hezreti Mus'ab, Resulullahyň sahabasy begenip, Onda bir dine girjek adam bir guslet üstüňden suw akyt, köýnegiňde nejasat bolsa arassala, oham bir iki reket şi tüýsletde namaz oky, iman kelemesini aýt, kelemeýi şahadat, oham iki reket namaz oky mol diýipdir, şi tüýsli, şi tüýsli. Ol o ýaşula geňeşmäni derrew imana girip, üstünden suw akydyp, iki reket namaz okyp, mu'min, musulman, häzir gaýrymustagym sahaba bolupdyr ýaňky ýaşula. O hem aýdypdyr, Eý Resulullahyň sahabasy Musap diýipdir, Menden daýawrak yzymda biri galdy diýipdir. O dagy musulman bolsa Medinäň köpüsi musulman boljak diýipdir. Men oňa-da bir habar bereýin diýipdir. O hem musulman bolakana yzyna gaýtdy. Ol ýaşulyla gözleşip otyha. O kim? Hezreti Sa'd ibn Mu'az razyýallahu anh. Häzir musulman bolanok ýöne. O gözde şu otyr beýle. Öwrülip gelýärka oňam bile aýdypdyrlar. Aý muň gelşi öňki gitişinden ýüzi-gözi parh etdi diýipdirler. Ozal gidenini bir forum bolup gitdi, gelenini parh etdi muň ýüzi-gözi diýipdirler. Nury iman öňünden-yzyndan, sagyndan-solundan, üstünden-astyndan ýene ýalpyldap gelýär muňa şeýdip. Indi nur iman bilen öwrülip gelýär. Ozal kalby garaňkylykdady. Indi Allah Taalaň kelamy, Hudaýa iman, Hudaýyň hökmüniň eteginde ýaşamak, Resulullaň mähebbetinde ýaşamak oň wujudyna girdi. Kafirler aýdypdyrlar, muň gitişi bilen gelşi parh etýär diýipdirler. Oňam gelip, bi ýaşulyň ýanyna gelip aýdypdyr. Aý, men-ä bardym, diýipdir. Fawallah mä raaýtu bihimä be'sen, bir zererli zad-a gürrüň beren-hak ol-a, diýipdir. Sen-de bir bar-da gör, diýipdir. Hezreti Sa'd ibn Mu'az häzir musulman bolmaka, biden naýzasyny alyp, edil şoňky ýaly, men-de bir baryp göreýin diýip, gahar bilen ugrapdyr. Baryberipdir. Ogam hezreti Musabyň ýanyna baranda, Nätdiripbäňiz, näme gürrüň diýende, Oturjakmy, gulak asjakmy diýipdir. Halasaň-a kabul et diýipdir. Halamasaň-da, ýokuş görýseň-de, ýokuş görýän ýeriň aýt, men açyklap aýdaýyn diýipdir, nämesini ýokuş görýäň şuň diýipdir. Onda ikilenji gelen ýaşulyda, Ynsaply gürrüň aýtdyň diýipdir. Hany näme gürrüň bolsa aýt göreýin diýipdir.

Wallahi işiň ýüzünde Musulmançylyk nuruny gördük, munda häzir musulman bolmaka edil ýaňky ýanak bide ýüzi gözi ýalpyllap başlapdyr. Eý bi dine girjek bolsaň diýipdir näme etmeli diýipdir bide. Indi Medinede haby Resulullah jan Mekkede beýle sahabasy Musap Medinäň adamlaryny musulman edip otyr. Hudaý taň towfigy bilen. Bile-de aýdypdyrlar, Bir üstüňden suw akyt, gusl et, egin-başyňy arassala, iman kelimesini aýt, şu tüýsli iki reket namaz oky diýip. Bu Medinäňde olakan ýaşulularysyň biri, kefi gulagy asylýan Hezreti Sa'd ibn Mu'az razyýallahu anh, bir-de iman kelimesini aýdyp, iki reket namaz okyp, bir-de musulman bolupdyr. Emma Sa'dyň eden işini gözle indi. Bir ýaşuly, özi jowan, ýöne kefe gulak asylýan ýaşuly. Şony ýaşuly diýdik hökmän, ol togsan ýaş bolmak gerekkä-de, ýigrimi-otuz ýaşda-da bolsaň, daýaw bolup, halkyň alkyşyny alyp, halk gyşyň kefine gulak asýan bolsa, muň adyna ýaşuly diýip aýdylýar. Ýöne ýaşyň ulakam bolup, duranyň oň bilen ýaşulylyk bolmaz. Hulasa, Sa'd-da musulman bolupdyr, ikilenji ýaşuly. Indi Sagd musulman bolup öz obasyna barypdyr, taýfasy üýşüp oturan. Aýştaýyn görsen aýt, muň imana giren sahabalaň mertdigini görsen aýt. Öz obasyna baryp aýdypdyr bulady üýşüp oturan müştikle. Ýa beni Abdyl Eşhel, keýfe ta'lemune emri fikum? Eý meň taýfadaş obadaşlam diýipdir Sagd. Siz meni nähili adam tanaýaňyz? diýipdir. Ola aýdypdyrlar, Sen biziň akyllymyz, sen biziň düşümlimiz, biz seň buýrugyňda hemişe bolup bäs, indem beýläk-de biz boljak diýipdirler. Onda hezreti Sagd aýdypdyr, Fe inne kelame rijalikum we nisaikum aleýe haram hatta tu'minu billahi ta'ala wahdehu we tu'minu bi rasulihi sallallahu aleýhi wesellem. Eý, obamyň adamsy! diýipdir. Ýüze galyp biljek däl, diýipdir. Ruder Waýsim ýok, diýipdir. Indi demmeýlek meň menen siziň aramyz üzük, kepleşmäň meň menen, diýipdir. Tä iňke Hudaýa we Hudaýyň pygambaryna iman getirmeseňiz, iman kelimesini aýtmasaňyz, mu'min-musulman bolmasaňyz, şol Mekgedäki Muhammet pygambary sallallahu aleýhi wesellem Hak pygamber bilmeseňiz aramyz üzük hoş Alla ýaryňyz diýipdir. Obasyna baryp gönje baryp şeýdip imana çagyrypdyr. Fema emsa fihim rajulun we la imraatun illa muslimen we muslime. Şoň taýfasy gün ýaşýança hemmesi musulman bolupdyr. Şoň taýpasy Gün ýaşýança agşam bolupdyr şu taýpasynyň heleý erkek şo durşy Lä ilähe illallahu Muhammedur Resulullah diýip Medinäň bir bölegi şo durşy imana girapdyr. Asanjak Resulullah janyň berekedine Hudaý Tagalaň towfygy bilen. Bir taýpaň-da şoldur şu musulman bolupdyr. Oňam hezreti Musap, o-da häzir-de As'adyň öýünde medineli adamlary musulmana, imana we yslama çagyryp duran. Bi her hal din ýaýrap, musulman bolup, musulman bolup, musulman bolup, Medine-i Münewwerede haýýat, haýýat, haýýat, haýýat ýaşaýarlar omal, her haýýatda on-on bäş öý bolup, giň-giňden. Her haýýatda bir heleý ýa bir erkek musulman bady-ýa-da, Medinäň her ýerine barsaň bir musulman tapylýar diýýär indi. Medine-i Münewwerede bir haýýat galmandyr, içinde musulman ýok bolsun.

Ynha, ol alty nefer musulman bolup, soňram-da on iki nefer bolup, hezreti Musaby-da alyp, Medinäň köpüsini musulman edip oturyberipdirler. Indi, inşallah, bir dört däne bir olakan ders bar. Her haýsyny gysgajyk edip üstünden geçerin, şol mundan soňra bir uzakrak Medinelileň kän adamy bolup Resulalla janyň huzuryna geljekle, onda inşalla kämilräk suratynda hytmatyňyza ýetireris şu gije. Öwwelki ders almaly zada, eý jowan dostla, eý sowatly dostla! Kafyrlaň bir gürrüňi barda, bir oglanyň bir allanmaly kefi däl-ha. Oglan-da allanjak däl, näme? Aý, Muhammet diýýänler-ä, şu mahalla kafyrlaň gürrüňi şu. Muhammet diýýänleri, sallallahu aleýhi we sellem, eý, bir adamymyşdyk, owasy garypmyşdyk, o hem şow-şow edip, how-how edip, şu pygamber-ha pygamber, baýyjak bolup, milletiň üşür zekatyny aljak bolup, bir çykan pygamber-da diýip, Şu mahalda jedidende kitaplarynda bar görnüşi. Oňam muny taryhdan hiç zatdan habary ýok adam eý şeýlede bolsa bolamyl diýjekdä. Hany obasynyň adamsy. On ýyl bäri Mekgede imana çagyrypdyr ýetmiş-segsen nefer musulman bolupdyr. Heý Medinäň adamsy Resullaň obadaşlarymy? Görnüp duran ýalan, görnüp duran bir hokga gürrüňler. Azajyk taryhdan habaryň bolsa ýalanlygy görünip oty. Şijirek bir oglan gürrüňleri bilen musulmanlary aldajak bolup bäle. Aý diýen gürrüňlerini gözleň. Aý Muhammet diýerlerä bir arap mişdik, başga araplarda garyp mişdik, oba garalar üy şakana şony pygambar pygambar diýip baýyjak bolup eden işlerdä diýip. Oba garasy hiç gaýsy iman getiren akki. Muň oba garasy ony Mekgeden kowjak bolup bäle ki. Nähilli şikefe aýdamala hom. Ne ýüz bilen utanman şu kefe aýdmaly? Hany taryh ylmy? Özi bir biabraýçylyk kepki şu kefe aýtmak. Be her hal habardar bolmaly, ýöne bir kefe aýdylany bilen ehe şeýle bolsa bolamal-ha diýämal däl. Ikilenji ders almaly zadymyz Hezreti Musabyň gürrüňi. Eý jowan dos ikimiziň gürrüňimiz. Hezreti Musap pygambarymyz ol on iki nefer bilen bile Medinä iberdi. Näçe ýaşynda? Otuz bäş ýaşynda. Kim şu Musap? Musap diýen sahaba Mekkeýi Mükerremäň iň pully adamyň oglumyşdyk.

Ýigrimi dört, ýigrimi bäş ýaşyndaka musulman bolupdyr. Mekge-i Mükerremede iň hoştip, iň pully oglanmyşdyk özde. Läp özüne ýetişýän, iýbiçisine ýetişýän oglanmyşdyk. Musulman bolanda muny ene-atasy horlap, oba-iluny horlap, iýmäge çöregini-de tapman horluk bilen Habeşä göçüp giden sahaba. Soňram ýene-de Mekgä gelip, Pygambarymyz sallallahu aleýhi wesellem bir wagt görüpdir şo Mussaby. Bir. Ýyrtyjyk içmek bilen geýip duran ýyrtyjyk içmek. Am Pygambarymyzyň mübärek iki gözünden ýaş akyp, Musap Mekgäň iň pully oglany, o hem aýdypdyr, Eý sahabalarym diýipdir. Şu Musaby görýäňizmi diýipdir. Mekgäň iň hoş diýip, iň hoş geçirýän oglanydy, jowan oglanydy diýipdir. Emma Hudaýyň mähebbeti, Resulullahyň mähebbeti bilen şu günki güne düşüp, Ene-atasynyňam mal-mülk bermedi-le, aý, bolýa, malym-mülküm bolmasyn, Allam arkam bolsa bolýa, Resulullaň mähebbeti bolsa bolýa diýip, ine, ýeşil ýyrtyjyk üçmek bilenem gezip bä diýipdir. Şo Musap şa. Oň bäraberine, görüň, Resulullah jan ony sefir edip Medinä iberip, Medinäň köpüsiniň musulman bolmagyna sebep bolupdyr. Aýa ýok, men şol haramda bolsa men şu tipim gowdy, men gowy ýaşaýşym gowy diýip dagy kafryň öýünde ýaşan bolsa, aýa şu derejeler görerdimi? Aýa şu izzetler görerdimi? Haýsy biri serbülendi? Haýsy biri baş ýokarlyk? Oham ahyrynda-da Ohut urşunda şehit bolýar hezreti Musap. Oham pygambarymyza gelip aýdýarlar, Ýa Resulalla, ol iň pully hoş tip Musap-a gursagyna naýza degip şehit bolupdyr Ohut urşunda. Onda pygambarymyz aýdýar, Şoň öz parçasy bilen özüne kefellagaň öz eginbaşy bilen. Onda ola aýdypdyrlar, Ýa Resulallah, oň hiç zat maly-mülki ýok, birje gysgajyk içmejigi, köýnejigi bar. Onda kellesine çekemizde aýagy boş galýar, aýagyna çekemizde kellesine ýetenak näme edeýli? diýipdirler. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem aýdypdyr, Zauhu mimma ýeli ra'sihi wej'alu ala rijleýh şeý'en minel izhir. Onda, Eý, sahabalarym! diýipdir. Pygamberimiziň mübärek iki gözünden ýaş akyp, Ah, ommun, ol bol nygmatda pully oglan ahyr idip şehit bolup dünýeden geçişini görüň! diýipdir. Oň köýnejigini kellesine çekiň, mübärek aýagyna bir iýsilje yzhyr diýen ot bar, şony aýagyna oklakana jaýlagaň! diýipdir.

Resulullah kyýamat gün şaýat boljakdyr, Hudaýa Hudawanda, şyla Seň ýoluňda janlaryny berdiler, Seň ýoluňda ganlary döküldi diýip, men Resulullah şaýat boljakdyryn inşallah diýip, indi äkitdaň jaýlagaň diýipdir. Şo Musaýyp şo. Kyrk ýaşynda şehit bolup, Medinäň köplerçe adamlarynyň kafyrlykdan çykaryp imana girmegine sebep bolan Musaýyp şo. Emme üçülenji ders almaly zadymyz din gaýgysynda bolmak. Gysgajyk geçeýin. Iki neferi gözläň, musulman bolduk diýip ýatmandyrlar. O alty nefer musulman bolduk diýip ýatmandyrlar. Din gaýgysynda bolmaly. Pygamberimiz iň kän dogasy nämiş? Iň ömründe kän doga eden zady şu doga, Rabbena atina fid dunýa hasana we fil ahirati hasana we qina azabennar. Resulullah iň ömründe kän doga eden şi. Hudaý ýa Hudawanda, maňa şu dünýede gowyny ber, gözleň, dünýede-de gowyny diläp otyha. Hudaýa maňa şu dünýede-de gowyny ber, ahyratda-da gowyny ber. Ine Resulullahyň dogasy şi. Emmä ýene bir dogasy barmyşdyk. Biziň gürrüňimize gerek gürrüň. O-da näme? Allahümme la tec'al musibetena fi dinina. Hudaýa biziň musybatymyz dinimize düşmesin diýenmişdik. Ýogsa doga edýänmişdik, Hudaýa, biziň dünýämize-de gowulyk ber, biziň ahyretimize-de gowulyk ber diýýänmişdik. Emma aýdýanmişdik, Allahumma la taj'al musibetena fi dinina. Şumal biziň birimiz, atamyz, dädemiz dünýeden geçse, o bir musibat ýetişdi. Oglumyz dünýeden geçse, bir musibat ýetişdi. Aýal, är, heleý, oglan, uşak, mal, mülk, bir zat kynçylykly ýetişse, muňa musibat diýýärler. Emma Hudaýa hudawanda dinimize kemçilik ýetişmesin. Oglan-uşak, il-gün, ene-ata bular-a dünýeden gider, dünýe bir ymtahan jaýydyr. Emma Hudaýa şu dinimize kemçilik ýetişmesin diýip, Hudaýdan dileýänmiş-dä. Ömrümizde bir gezek diledikmi? Hudaýa biziň musibatymyz dinimize düşmesin diýip, ömrümizde bir gezek bir doga kabul bolýan wagtlarda, namazlardan soňralarda, gadyr gijelerde, remezan aýyň gijelerinde ýa bir şu günlerde, Hudaýaş, dinimize bir nuksan gelmesin, dinimize bir kynçylykly gelmesin diýip, birje gezek ömrümizde janymyz bilen başarsak ýa aglap ýa aglanyşyk bolup bir ýalbardykmy Hudaýtagaladan? Eý, jowan dostlar! Eý, imanly dostlar! Medinäň köpüsini musulman eden otuz bäş ýaşyndaky Musap, ýigrimi bäş ýaşyňdaky döwregindäki Esad, alty-ýedi däne jowan oglanyň eden işi şu. Biz nämäni gözleşmeli? Dilimizi kepleýän dilimizi Allah bize nygmat edip beripdir. Şu gysgajyk gürrüň. Dilimizi kafyryň dili ýaly edip haram kepleýänimizden bir Hudaýyň hakymdygyny, Hudaýyň bir hak üstümizden gözläp duran patyşadygyny, Hudaýyň halykdygyny bilip Hudaýlyk kepläp, musulmanyň dili edip keplemek lazym dälmi bize? Gulagymyzy musulmanyň gulagy edeýliň, gowyny eşdeýliň, haram eşitmäýliň. Gözümizi musulmanyň gözi edeýliň, Hudaýyň ejaza beren zadyny gözläýliň, Hudaýyň ejaza bermedik kafryň gözi ýaly edip haram gözlemäýliň. Agzymyzy halal lokma geçer ýaly edeýliň. Kafryň agzy ýanyk, haram geçýän işi edemäýliň. El-aýagymyz, tamam agzamyz şeýle. Kafiriň bedeni bilen musulmanyň bedeni fark edmelidir. Kafiriň dili bilen musulmanyň dili fark etmelidir. Kafiriň göz-gulagy bilen musulmanyň göz-gulagy fark etmelidir. Nury iman marahym biziň içimizde. Şuň adyna diýeli din gaýgysy bolmak. Özümizde öňçürim din gaýgysyna deýli. Ahyrky dersi gysgajyk edip birki dagada aýdaýyn oham gürrüň öz içine gireýle. Ol Sa'd obasyna baryp näme aýdyp oty? Eý obamyň adamsy! Musulman bolsaňyza boluň bolmasaňyz indem elek aramyz üzüldi diýipdir. Musulman bolsaňyza boluň diýipdir. Bolmasaňyza indem elek aramyz üzjek diýipdir. Näme diýip? Bir kanun kepba dinimizde. Onuň munyň göwnüni görjek bolup, Hudaýyň gaharyny getirmek aňyrda bir samsyklykdyr. Onuň munyň göwnüni görmek gowy zat. Emme, Hudaýyň gaharyny getirdip, nähili onuň munyň göwnüni görmäni özümize ejaze bermeli? Nähili ejaze bermeli özümize? Ýa bir gyz oglan, ýa bir erki oglan, ýa ogul gyzymyz, ýa öz zenanamyz, ýa öz ärini güldürjek bolup, haram ýollan şony güldürjek bolmaly, haram ýollydigi Hudaýyň gaharyny getirdip güldürjek bolmaly. Ondan çirim il-günümizi gözläp görüň, tamam il-günümiziň derdi näme? Öýde agzybirlik ýok, öýde mähebbet ýok, öýde bereket ýok, öýde mähebbet boljakmy, öýde perişde bolmandan soňram, öýde bereket boljakmy, öýde perişde bolmandan soňram? Kalpda Hudaýyň razyçylygy ýada düşenak. Hudaý menden hoş bolsun meň şu zindigimden ne pyada düşenak. Ondan çygyň öýde bereketde ýok tamam agzalalykda. Tamam bi bereketçilik. Tamam jübimizde malymyzda mülkümizde bereket ýokda. Näme diýip hanabada är heleý biri birini güldürjek welewinki haram ýol bilen bolsada. Ýa namzet edipdir, nikah-da ýok, biri-birini güldürjekden toý bolýança, häzir nikah-da ýok, Hudaýyň ejaza bermedik ýerinden hawa hoş geçirip bolar, ondan çürim Hudaý-da aralaryndan berekedi aýyrýa, bäş ýyl, on ýyl, bir ýyl, iki aý, kän wagt ýa az wagt gowy bolşýarlar, ýene-de aňyrda bir ýyl, bir aý oňuşmany ömür ütinçä urşup gezýär ýa ara açylýa, nämeden çürim, Hudaýyň hoşlugy ýok arada. Özi musulman ýöne hudaýyň hoşlugy ýada düşenak biri birini güldürjek hudaý haram etsessin diýip oham hudaýdanda hoşluk tamamyz bolmaly hudaýdanda bereket tamamyz bolmaly hudaýdanda rahmat tamamyz bolmaly hiç boljak zat däldir hiç bolmaýan zatdyr hudaý taala hökmün kesipdir halalymyň içinde bereket bardyr haramyň içinde dargamak bardyr diýipdir. Şula bir akyl dogry gürrüň. Indi ýaňky sahaban, ýaňky Sa'dy gözläň, obasyna baryp aýdypdyr, Eý, obamyň adamsy! Musulman bolsaňyz-a men size dogan diýipdir. Imana girmeseňiz hoş diýipdir. Açyk kep. Utanmasy ýok ki, Rabbym Allah diýip keplemäň, haýasy ýok ki, Haram iş edýän adam utanmany şol nahak zady, batyl zady, haram zady orta çykaryp kökezip oty, indi Rabbym Allah diýmegiň haýasy boldy boldy mende. Eý mu'min musulman doganlar, eý jowan dos! Eý imanly jowan dos! Imanyňa daýan, Rabbyňa daýan! Allaňa daýan, maňa daýanma, zerer çekersiň. Maňa meňzeş ynsana daýanma, zerer çekersiň. Hyt bolup dünýeden geçers. Nämesine daýanmaly bir ejiz ynsanyň? Ony muny güldürjek bolsak, Hudaýyň nahoş ýerinden. Hudaýyň nahoş ýerinden ony muny güldürjek bolsak, hyt bolup dünýeden geçip gideris. Emma Hudaýy hoş edeýin, Hudaýy hoş edeýin diýip, Geçsek serwulent bolup dünýeden geçeris tamam berekediň içinde tamam rahmatyň içinde Resullajanyň hak yzynda gezip bilen ummaty bolup geçeris. Geleýliň indi Pygambarymyzyň ýene mübärek ýaşaýşynyň gürrüňine. On bäş dagyga gaýgysyz wagtymyz bar häzir. Medine-i Munewwerede köpsi Musulman boldy. Köpsi diýänim her haýýatda bir Musulman tapylyp oty. Indiki ýyl bolupdyr, Pygambarymyzyň ýaşy elli üçlenji ýaş. Häzir-de Mekkedeha. Pygambarymyzyň mübärek ýaşy elli üçlenji ýaş, häzir-de Mekkede. Medine-i Münewwereden bäş ýüz nefer dagy haja gaýdypdyr. Ozal kafyrlaryň-da hajysy bar-da, içinde ýetmiş nefer musulman. Ýolda gürrüň edipdirli bi ýetmiş nefer kafyrlardan ogrynça. Gürrüň edilen zady görüň indi. Hatda meta natruk Rasulallah sallallahu aleýhi we sellem yutratu fi jibali Mekketil Mukarrama we yuhas Eý, musulmanlar! diýipdirler. Häzir Resulllany gören asla-ha, Biz haçana çenli Resulllany Mekgede daglaryň arasynda goýaýly, kafirleriň arasynda alyp gaýdaýlyň Medinäk? diýipdirler. Daglaryň arasynda gorkuzylyp gezip bä Resulllany näme diýip biz beýdeýliň? Daýaw bolaýlyň, alyp gaýdaýlyň diýipdir. Ýetmiş nefer ýolda şuny gürrüň etipdirler. Gelip, Mekgeýi Mukärremäge ýetipdirler. On kisi ozal Resulullah bilen beýat eden, indi ýetmiş üç erki adam, iki däne-de zenana, Hezreti Nesibeh, Hezreti Esma, iki zenana-da barmyşdyk içinde. Hezreti Nesibeh we Hezreti Esma. Iki zenana, ýetmiş üç erki adam. Bula ogrynçäden Resulullah habar iberipdirler, her bir ogrynça gymyldamaly. Gurbanlygyň ahyrky günlerinde gijäň ýaryna daş atylýan ýerde wädeleşipdirler, ola-da barmaly, pygambarymyz-da barmaly. Göreýliň şo ýetmiş neferiň içindäki adamyň özi bir aýdan gürrüňi bar, şondan men aýdyp bereýin. Kab ibn Mälik şu ýetmiş neferiň biri. Aýdýar, Haja çykdyk, daş atylýan ýerde Gurbanlygyň ahyrky günlerinde, Daş atylýan ýerde pygambarymyza ogrynça wädeleşdik, gijäň üçden biri geçende hemme kişi ýatyka şotak barmaly bolduk diýýär. Oňam biz ýeke-ýeke iki-üç nefer, ýeke-ýeke iki-üç nefer ogrynça hiç kime belletmäni şol daş atylýan ýerdir oýuň içine bardyk.

Oham gijäň ýary bireme gözleşemizden soňra pygambarymyz ýalpyllap aňyrdan geldi, ýanynda-da Abbas bardy diýýär. Oham geldik kökgurgunlyk etdik, ýagşy jaýlaşdyk, bizde ýetmiş üç nefer dagy bar, iki däne-de zenana, pygambarymyz-da gelip oturdy. Indi deslap kim keplemeli? Resulyllaň agasy Abbas kepläpdir. Ýa maşar al-Hazraç, äý Medineden gelen taýfa diýipdir. Bilýäňizmi diýipdir, şu Muhammet biziň garyndaşymyz diýipdir. Gowy gulak asyň, sallallahu aleýhi wesellem. Şuny-da biz obamyzyň kafyrlaryndan öldürmesin-le, degmesin-le diýip, başardygymyzdan-da saklap bäs diýipdir. Öldürdemizak dem, degdiremizak dem başardygymyzdan diýipdir. Onda-da şu Muhammet size höwes edýä, sizi gowy görýä, Medinäge gitmäne höwes edýä diýipdir. Ýagny indi bir kömekçi tapyldy diýip, şijirekräk bolup otyr. Oham aýdypdyr. Fe in kuntum terawne ennekum wafune lehu, Eý, Medineden gelenle diýipdir. Eger şu mahal wädeleşip-de bi Muhammedi alyp gitjek bolsaňyz sallallahu aleýhi wesellem, wädäňde-de gaýym durup biljek bolsaňyz, gowy saklarys diýseňiz, gaýym durarys diýseňiz-ä gowy zat, Emma, Wa in kuntum tarawna annahu mus annakum musallimuh wa khaziluh ba'dal khuruj fa minal an. Emma size barandan soňram, Aýýo muny biz saklap biljekgä diýip ep berip goýjak bolsaňyz, şymahallan äkitmäň diýipdir. Onda şymahallan diýipdir, pikiriňiz çekiň-ä diýipdir. Siz älem-jahanyň Muhammet pygamber alyp gitjek bolýaňyz diýipdir sallallahu aleýhi wesellem.

Oňa Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem Allaň kelamyndan Kurany Kerim okypdyr. Yslam dininden Allaň buýrugyndan düşündiripdir. Oňam aýdypdyr, sahabalar ýaňky ýetmiş nefer, Fahuz li nefsike we li Rabbike ma ahbabte, ýa Resulallah, eý barakallah! Ol ýetmiş nefer aýdypdyr, Eý, Resulalla! Näme bize ýüklejek bolsaň, Hudaýyň hoşlugy üçin, öz hoşlugyňdan çürim, näme ýüklejek bolsaň ýükläge, baş üstüne biz dusmert bolup diýipdirler. Medineden gelen ýetmiş nefer obaň adamsy kowalap dur, obaň adamsy kowjak bolup dur. Ýa Resulallah, näme buýrugyň bolsa okla üstümize biz gaýym dus diýipdirler. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem, Bäş zady boýnuňyza oklaýaýyn diýipdir. Alas-sam'i wat-taah, al fin-neşati wal-kesal, fin-neşati wal-kesal, fin-neşati wal-kesal. Deslapkysy, Hudaýyň diýenine dik gezmeli, hem daýaw wagtyňyzda we hem ýalta wagtyňyzda. Aý, bu mahal howam ýok, howsalam ýok diýip oturmaly däl hiç wagtda diýipdir. Tä janyňyz baçeli. Fin-neşati wal-kesel, Aý, bu mahal kän howsalam ýok men bu zatlara diýip, ömrüňizi bir gezek dişli iş etmeli däl diýipdir. Baş üstüne ýa Resulallah diýipdirler. Ýaltanyp bihowsele wagtymyz görmersiň diýipdirler. Janu dil bilen arkaň dyrs diýipdirler. Bir. Ikilenjisi, Alen nefakati fil usri wal yusr. Bir wagt mal harç etmeli bolsa dinden çürim. Hala puluňyz bar bolsun hala ýok bolsun. Hala garyp wagtyňyz hala pully wagtyňyz. Her ýagdaýda bolsa, Dine gerek wagtynda janyňyz malyňyz orta oklamaly diýipdirler. Näçe malyňyzda bolsa. Baş üstüne ýa Resulallah diýipdirler. Öýümizde bir zat dagy bar bolsa senden we dinden dagy derik etmeris saklamaris diýipdirler. Iki boldy. Üçülenjisi, Gowulyk bilen büýrüp haramdan biri birimiz gaýtaryp gezmeli, emri ma'ruf nehyi münker etmeli. Baş üstüne ýa Resulallah diýipdirler. Dördülenjisi, Ala an takumu fillah la ta'huzkum fillahi lawmata laim. Diniň üstüne, aýak üstüne gaýym duraňyzdan soňra, Aý, gelnejem beý diýdi maňa, aý, daýzam beý diýdi, aý, ejekem beý diýýä, aý, aýal doganym beý diýýä, aý, agam beý diýýä, aý, daýym meni masgara etýä, aý, palany maňa beý diýýä, men-ä utanýan diýip-de, özüňizi kenara çekmeli läl soňram diýipdir. Ýüze galyp-da, maňa bir zat beý diýä diýip, Hudaýyň dininden kenara sowulmaly däl diýipdir. Baş üstüne, Ýa Resulalla, onuň-munuň kefi diýip dagy dinden gaýry durmarys diýipdirler. Ahyrkysy, Ala an tansuruni, gulak asyň, bäşilenjini.

Hezreti Burak Rasulullah janyň elinden tutupdyr, Ýa Rasulallah, namysymyz saklaýşymyz ýaly seni saklarys diýipdir. Mimmen nemna'u bihi uzurana, namysymyz saklaýan ýerimizi seni saklarys diýipdir. Sen na kafira täwil bermeris diýipdir. Hudaýyň düşmanyna täwil bermeris diýipdirler. Şizri gürrüň edip dukala Medineli bir sahaba musulmanlaryň biri gürrüň kesakany bir kes aýdypdyr. Gowy gulak asyň.

Ýa Resulallah, mundan Medinäge barsaň, biziň aramyzda bolsaň, dini eziz bolsa, dini üstün bolsa, tamam kafirlerde basylsa, Medineden bizi äpberip-de, obam diýip-de Mekgä gaýtjakmy ýa biziň ýanymyzda-da bolarsyňmy şo sada soňramda diýipdirler. Bunuň gaýratlaryny, bunuň mertdigini, bunuň pikir edip duran himmetini görsene, eý, jan dostlar! Ýa Resulallah, seni äkiderisem, saklarsem, ýöne din eziz bolandan soňram, indi hoş men obama barýan diýip bize äpberip Mekgä gaýtjakmy ýa şo tada bolarsyňmy biziň ýanymyzda diýipdir. Resulallah janyň mübärek makbarasy ýerde şu mahal, Medine-i Munewwerede. Ýogsa dünýä gelen ýeri Mekge ahym. Gör pygambarymyz näme jogap berýär.

Eý Medinedäki musulman sahabalarym diýipdir. Siziň ganyňyz meniň ganym, meniň ganym siziň ganyňyz. Siziň namysyňyz meň namysym, meň namysym siziň namysyňyz. Siz kim bilen oňuşsaňyz men-de oňuşaryn. Siz kim bilen jeňiňiz bolsa men-de orta çykyp jeň ederin şo tarap bilen diýipdir. Ikimiz bir diýipdir. Meň jaýlanjak ýerim-de siziň zadyňyz, meň ganym-da siziňki, emma siz-de meňki. Biz hemmämiz bir bolduk indi diýipdir. Men soňram Mekgä gaýtmaryn diýipdir. Men hemişelik Medinä giderin diýipdir. Weli ýüze galmany, mert bolup soňra küwrüňlerin gözle, gönenilleri gözle. Oham ýene-de beýat etmeli bolup ýetmiş nefer, Heý gürrüň bolýa, häzir ol bäş zady pygambaryň boýunlaryna dakdy, ýeke-ýeke diz-be-diz öwüsişip häzir el berenakla. Şeýtdirip dukala iki nefer ýene turupdyr. Haýsy iki nefer? Ol gadym iki ýyl mundan ozal alty nefer musulman bolmadymy? Şolaň içinden ýene ikisi turupdyr. Berekella! Ýagşy şol ýetmiş neferiň boýnuna dakjak bolup biri kepläpdir. Äý, medinelile! diýipdir. Hal tedruna ala ma tubayyuna hazar rajul? Şyl adama näme diýip beýet etjek bolýaňyz bilýäňizmi? diýipdir. Heý ora gowy kep aýdypdyr gulak asyň. Bilýäs diýipdirle ýetmiş nefer. Onda-da ol ýetmiş neferiň biriki gadym alty neferiň biridi, ol aýdypdyr. Tubaýiunehu ala harbil ahmari wal aswadi. Bilýäňizmi, diýipdir, şu Resulallany obaňyza äkideňizden soňram, ýeriň ýüzünde tamam gyzyl reňkli, gara reňkli, ýeriň ýüzündäki adamlar hemmesi siz bilen ölüşjekha, diýipdir. Tamam ynsanla muňa duşman boljakha, diýipdir. Ýadyňyzda barmy şu zat, diýipdir. Olar-da bilýäs diýipdirler. Eý, medineliler diýipdir, özi-de medineli haşa kepläp duran. Aý, biziň ýaşulylarymyz öldi, biziň malymyz kemeldi diýip, ol deslapky Apbasyň kepine meňzeş şamyňky. Biziň malymyz kemeldi, aý, ýaşulylarymyz-da kemelişdi. Ýog-a, bize gerek zat dänmiş. Soňram äpberjek bolsak, şy mahaldan çykaýlyň kenara diýipdir. Emme şy mahal çyksak, dünýämizde-de hor bolarys, ahyratymyzda-da hor bolarys diýipdirler. Emma mert bolup-da dursak, Aý, malyň-da bir zady bolar, ogluň şoň-da bir zady bolar diýip-de mert bolsak, dünýä-ahyratymyza gönüneris diýip, ýaňky oglan aýdypdyr. Oňa myn aýdypdyr-la, kowum aýdypdyr. Ýaşullamyz hop şehit bolar diýipdir. Malymyz gitse gitsin. Ýa Resulla gitdi gitdi-de bize näme bar diýipdir. Siz gaýym dursaňyz öňki wädäm jennet bar size diýipdir. Ol geçen hepde bir topar taýfala dünýämizi peýdasy barmy diýip kafir bolup geçdiler. Kafir bolup geçdiler. Bula näme? Jennet bolsa bolýa diýdiler. Hudaýyň rahmaty düşen ýeri. Bilýäli-dä bu dünýede wepa ýokdugyny. Ýa Resulallah, biz amada diýipdirler. Indi ýene beýat etjek bolanlarynda ýetmiş neferiň içinde iň ýaşy kiçisi jowanja oglany kepläpdir. Muňa aýdan kefini gözle. Barakana Resulallah janyň elinden tutupdyr, jowanja oglan. Eý kowmym diýipdir, eý Medineden gelenler diýipdir. Inna lem nadrib ileýhi akbadal ilim, ibil, illa we nahnu na'lem innehu Rasulullah sallallahu aleýhi we sellem. Biz baryp dört ýüz kilometre ýerden gelmedikmi? Geldik, fakat şy Hak Rasullygyna imanymyz bolup geldik diýipdir. Geliň beýat edeýliň, gol bereýliň diýipdirler. Oňam ola aýdypdyrlar, Bol basymrak elinden tut, näme Resulla boýnuna dakjak bolsaň dak, bizde gelip ýeke-ýeke gollaşyp, bizi beýet etjek, gollaşjak seň bilen diýipdirler. Oňam öwwelkisi ýetmiş neferiň içinde iň ýaş kiçisi, iň jowany, iň ýaş kiçisi Resullajanyň öwünde oturyp, Diýilbe-diýil mübärek elini biri-biriniň eline geçirip, Aýt, ýa Resulallah, baş üstüne diýipdir. Pygambarymyz-da ýaňky bäş zady boýnuna dakypdyr. Boýun aldym diýipdir. Resullada saňa jennet diýipdir. Turupdyr. Yzyna oglan atyn gysgajyk bir küştagada tamam bolýar. Faqumna ileýhi rajulan rajulan.

Ahyr iki zenana galypdyr. Ola bilen-de gollaşmaly-la indi. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem öz gyzlaryndan başga, zenanalaryndan başga hiç ajnebi heleýe el uzatmandyr. Şotada oturyberiň, meň aýtýan keplemi aýdagaň diýip boýunlaryna dakypdyr. Ýo, meň ýüregim päk, ha bir-de musulmanla-da, palanla-da diýip, men-de bir pygamber diýip, onda-da elini uzatmandyr-da. Özüňiz dersiňizi alagaň, näme almaly bolsa. Onda-da elini uzatmandyr. Şo taýda oturan ýeriňizden meň aýtýan ýerimi aýdagaň diýip. Ol ikisi-de imana girip, ýetmiş üç nefer, iki-de zenana medinelilerden musulman bolupdyrlar. Inşaallah galan yzky gürrüňlerini päk Allah köklediginden indiki hepde hyzmatyňyza ýetireris inşaallah. Hudaý Taala ýurdumyzy parahat etsin, Watanymyzy emniýet etsin, agzybirlik, iman-abraýda saklasyn. Bir Alham üç Kul Huwalla, Sureýi Felak we Nas goşup okyýeýliň we töllüň ruhuna bagş ederis ony inşallah.